Tyen lok tye apar mapapat. Atye ki tyen lok apar mapapat ma weko an awaco kun acike dok amoko caden ni lutela ma gitye i opic eni currently, lutela egi ma tye i opic eni, atye ki tyen lok apar ma amoko iye caden kun acike ni Egi-ni en aye tyen lok ma twero weko wan macalo kaka Acholi omyero onongo waret pol lutela ma gitye i opic i kine kare-ni. Majority of them omyero pe dong gudok i opic. Ka ma dongnge bidong manonok, ma bene nongo watamo ni ngati eni pud twero konyowa, ngati eni pud twero kupuwa, twero connecting wan. Ngadi eni pud twero kelo gum itwa, deyo itwa, ci waweki. Ento majoriti pa lutela ma gitye i opic i cawa-ni, an atye ki tyen lok ma romo apar mapatpat ma weko an awaco ni omyero kiretgio, waretugi olumuko. Dong tinni abiwaco tyen lok acel keken, diki dok akati ki tyen lok mukene acel. Nino ki nino an awaco mere tyen lok acel acel acel, amedo ameda anti luo apar ma awaco ni, do i kin tyen lok apar ma weko an awaco ni lutelawa ma gitye i opic i cawa ni majority of them omyero kiret gi o ni tyen lok me acel en pi nino matin lutelawa ni Gulegowa ni wacwalgi, gin gibilok piwa. Ento an anongo ki ka mo ngec mo kikwilla ni lutelawa eni dong pe gibilok piwa matwala. Kuman ba, dong bene amito ni aconfirming botwu ni mung ma kikwilla ni an bene dong amoko cadenne nicakke i kare ma an adwogo gange-ni o tin. Wan watye ka loko lok kom lutela i foram, forums, mapadi padi. Ento me moko caden-ni lutelawa-ni pe gitwero lok wa pigi kengi. Lok komgi bed tye rwac i foram, ento mo ma in inongo ni obino ogamo lok kome peke. Eno ni is a clear indication ni lok ma kiwaco ni lutelawa ni pe gitwero lok. Pien ka ngata dong failing wa gamo lok kom en kene kene i forum, ngate dong pe twero lok. That is a clear indication. Dong be ngata mo myero pe obin abwolowa ni lutelawa ni pud gitwero tic piwa pien gu failing wa gamo lok komgi kekengi wa lok ma wan otye ka kelone tir ni bene pe gibigamo. Inongo ni gicwalo dano mapat aye me bino ka gamo lok komgi ki i forum. Enoni is a clear indication ni pe gitwero lok piwa, bene dong pe gubal karewa. Wan dong oniang weakness ma megi, wangeyo ni dong pe gitwero lok, pien dong gu confirming ni wa lok komgi ma tye i forum dong jo mapat aye myero ogam gin ku. Manyuto joni pe twero lok. Dong wadwokogi pingo? Ka walok komi piri keni keni, walok komi in pe itwero gamone. Imagine lok mere ma tye i dikal botwa kany, ka wa i dikal ka ma kiyeri ki iye, wa bot dano ni i dikal kany ka ma kiyeri ki iye me cito i kin lwak kwica, ka dong pe itwero wa gamo lok komi i nyim kakani i dikalwu, pe itwero wa gamo lok komi i forum wu, Ci dong nongo imito bwolowa ni wabwot in ibed kwica ka timo ngo? Ma wagang kany dong pe itwero gamo lok komi ma mwa, lok komi man mere ma lok komi ni pe itwero gamo ne. Ci dong ibwolowa ni in itye acito ka lok piwa, kun lok pi in ongayiko wa ki gang kany. Man wacci wa ni, kodi jo moni ma tika ki kelo lok kom latela i forum ci gin gin aye dong giringi ka gago iye korgi. Wan pe wayero in, lwak pe oyero in, lwak oyero latela moni, a specific latela ma lok tye i kome-ni, wek en aye ogam lok kome pien lwak oyero en aye. Ka lokke ki lok i kome ni lok gopa, en ogam. Winyo? Wacci wa ni lok ki lok gopa. Ka lokke ki lok i kome ni lok ada, wek en aye ogam. Wacci wa ni lok ki lok ada onyo lok gopa. Ento nongo in latel aye igamo. Ento pe kodi ki dwi mogo ma ki cwalo gi, eh, ki cwalo gi ere e langwidi kono rabbi tenge kono tim ngo. Ene dong gibino lalu mogo egini. En dong gibino ya, kuro ngo ngo, kuro ngo ngo, in pe latela enoni. Lwak pe ngeyo in, lwak ngeyo latela ma gicwalo i opic. So tyen lok me acel ma weko wan wamoko ka maleng ni lutela-ni myero areta woko polle weng, pi tyen lokke ni walok pigi i dye kal kany wek dano onge ngo atye timme, lok pigi ongayo gio. Kono gicayo lubol kwir acaya, kono gitimo nining? Gin aye gingeyo. Ento gin pe twero cano lwak. Ka lwak tye ka penyone ni, 'Wamito ngeyo lok kom latelawa, lok tye ka winye kuman kuman, bin i forum igam lok. Wan kombeddi calo wanyayo i forums mapol ata, pi ni kare moni ma yam nia latela loko ki dano i redio, loko kicito kiculo dano i redio, wek i ca ma nongo latela tye ka lok, moderator dong cako waci ni, Cawa pe dong olarre, oweko dong pe wacito lapeny mukene pien cawa dong pe. Wan ongolo wiwu ku tep wacako forums mapol ata. Pien radio stations bene cawa mukene pe goyowa wer ma nongo wagoyo me pwonyo kaka, wer me cimo wang lutela nongo radio radio stations mukene nongo pe gigoyo. Aya lok matego ma tye sensitive radio stations mukene nongo pe giye, giumo wiye. So wan ongolo diro. Latela ma pe dong twero lok pi en pire kene i foram botwa kany, tyen lokke ni dok i paliament peke. Dok i paliament pe. Dok i opic moni dong peke. Pien pe itwero lok. Ka pe itwero wa gamo lok komi kekeni, ci lwak dok odwok in pingo? Nicakke tin, nicakke kombeddi, ocito kede anyim tin nino dwe pyeraryo wiye acel, the 21st of June 2024, nino pyeraryo wiye acel, ineno we, ngatu mo pe obin ka gagge ka gamo lok ma pe mege. Kur wanga ki yeri ka in ibin ka gamo lok pa latela. Kur wanga ki yeri ka ibino agamo lok alatela. Ka peya in ki yeri, wek ngware me bino ka gamo lok alatela. Lok bed tye rwac i kom lutela kany, pe gitye ka gamone. Eh? Gin ma wun wungeyo, ah, en lok gopa, en lok ming, en lok. Ka lok ming, lok gopa, latela de gamone pingo? In latela, ter mingi cen, pe ibin ka nyweno wiwa, pe ibin ka nyweno wiwa kany, wek latela aye obigam lokke. So tyen lok me acel ma weko wan waye ni latela mo keken omyero pe kidwoke ni i opici pien pe gitye ka gamo lok komgi. Lwak muboli kwir lwak aye tye boss ma kamigi. Lubol kwir en aye tye bosses pa lutela. Ento wun lutela dok wulokke wudoko bosses wa, wucwalo lulok orek orek mogo me bino ka nyweno wi lubol kwir. In ibino igam lok in ikomi forum lokke mono lok gopa onyo lok ada, gam moko in ikomi. Ento pe icwali wa too mo me bedo ayelo wiwa.